Татар телен һәм мәдәниятен танытучы шәхесләребезне искә төшерик. Бу Белем дөньясы программасы һәм бүгенге тапшыруыбызда Физиклар һәм лириклар билингваль мөгаллимнәр өчен фән һәм телләрне ничек берләштергәннәр? Кызлар пансионы Татарстанда гендерлы белем бирү ничек тормышка ашырыла? Бәйрәмгә тиң дәресләр

Иң мөһиме, әлеге мәктәпләрдә фәннәрне өч телдә укыта алырлык белгечләрне әзерләү. 52 ел рәттән Казан федераль университетында республика хөкүмәте карары буенча билингваль укытучыларны әзерләү буенча бюджет урыннарга студентларны кабул итәләр. Әлеге студентлар мәгариф системасының кадрлар потенциалы. Балаларны физика, биология фәннәренә рус телендә генә түгел, ә татар һәм инглиз телләрендә укыта алырлык мөгаллимнәрне Башка бер кайда да әзерләмиләр бит. Студентларга белем алу өчен барлык уңайлы шартлар һәм махсус стипендия булдырылган. Зиннур Исламов республиканың ерак районы Актаныштан. Федераль университетка дәүләт заказы буенча кабул ителүчеләрнең берсе. Математика һәм информатика фәннәрен татар телендә дә, рус телендә дә укыта ала торган белгеч булып чыгарга тиеш. Университетта мине гаҗәпләндерде э, татар телендә укыту. Чөнки безгә әйткәннәр, яны рус телендә сезгә күбрәк була дип. Анда татар телендә әз генә инде, ә күбесенчә русча. Ләкин монда килгәч, беренче паралардан башлангач, татарча сөйләп киткәч, мин гаҗәпләнеп, сөенеп куйдым инде әзрәк. Эшләпә ни? Эшләпә юлда нәрсә? Менә сән укыйсы булмы ди? Әнис Галимҗанов университетта татар телендә укыта алган мөгаллимнәрнең берсе. Ул татар студентларына математика, физика, информатика фәннәрен туган телләрендә аңлата. Мондый укытучы күргәнем юк иде әле. Аның дәресләре бик кызык үтте. Анда вакыт үткәнен сизмисең дә кереп китәсең. Информатика, математика кешене уйларга өйрәтә. Уйларга өйрәтә ул. Шуңа күрә аларның татарча булу мәҗбүри нәрсә. Әгәр дә ул фәнне үз туган телендә белә икән, ул аны ике тапкыр артыграк аңлый. Бу инде Европа галимнәре тарафыннан исбатланган нәрсә. Билингваллар, ягъни фәннәрне русча, татарча һәм инглизчә дә укыта алырлык белгеч булырга теләүчеләр, быел 142 кеше. Шуларның 50 се читтән торып уку бүлегендә, алар башлангыч мәктәп укытучылары һәм балалар бакчасы тәрбиячеләре булып чыгарга тиеш. Математика, информатика, физика, информатика, инглиз теле һәм төрек теле, ике чит тел укытучысы һәм дүртенче юнәлеш Башлангыч мәктәп укытучылары һәм шул башлангыч мәктәптә фәннәрне инглизчә укыту. Мәгарифтан һәм министрлыгы безгә нәкъ менә шушындый укытучылар кирәк, шушындый юнәлешләр кирәк дип безгә заказ бирде. Шул заказ нигезендә без уку планнары төзедек. Әлеге студентларның эш урыннары да инде билгеле, укырга кергәнче үк алар аерым бер мәктәп белән килешү төзегән. Вузга бу егет-кызларны шул килешү нигезендә кабул иткәннәр, күбесе диплом алгач, үз туган мәктәбенә кайтырга җыена. Үзем тәмамлабган Мәктәпкә математика һәм информатика укытучысы булып кайтырга телим. Мин татар мәктәбендә укыдым. Шул ук вакытта без рус телен дә әйбәт өйрәндек. Миңа тырышсам бик җайлы булыр дип уйлыйм. Укып бетергәч мин кире Актан шәһәренә кайтам, анда Әлем мәктәбенә укырга укытырга керәм инде. Билингвалларга стипендия дә әйбәт, аена 15 мең сум, дүрткә-бишкә укысалар. Республика финансы моны һәр бала беренче семестрда барысы да унбишәр мең стипендия бар алып укыячаклар ләкин икенче семестрдан без инде стипендия бирә башлыйбыз бары тик дүрткә бишкә укучыларга гына анда да әле аларның бишләре барлык имтиханнарның илле проценты булырга тиеш өчлек алучылар стипендия ала алмый кызганыч каршы милләтнең әлеге студентларга өмете зур туган телне киләчәк буынга Төгәл фәннәр аркылы сеңдерергә тиешле кешеләр бу. Без бит кеше, кеше булуның бер компоненты туган тел дигән нәрсә. Минемчә, әгәр дә кеше, әгәр дә белгеч, әгәр дә укытучы үзенең предметын үз туган телендә аңлата алмый икән, я ул белгеч түгел, я ул туган тел түгел. Киләсе елда да билингвалларга дәүләт заказы булачак. 150 кеше кабул итәргә уйлыйлар. 100 урын көндезге бүлекләргә, 50-се читтән торып укучылар өчен.
Сәләтле балалар белән эшләүдә гендер алымын куллану. Казанда егетләр һәм кызлар аерым укый торган берничә татар телле белем бирү йорты бар. Дүртенче гимназия-интернат шуларның берсе. Биредә үзләрен укуда яхшы күрсәткән кызлар укый. Балалар өчен пансионат та бар. Бу прописка мәсьәләсенә игътибар итмичә, сәләтле кызларга биредә укырга мөмкинлек бирә. Гендерлы белем бирүнең нинди үзенчәлекләре бар һәм кызлар мәктәптә барлыгы ничә тел өйрәнә? Камилә Насибуллина белеште.
Сәлам, Илүзә! Сәлам, Алинә!
How are you? I'm fine.
Син чок гүзәлсен. Тешеккүр эдерем, сән дә өйлесен. Дүртенче гимназия интернат укучылары дүрт телдә дә иркен сөйләшәләр, татар, рус, төрек, инглиз. Бу гимназиядә укуның бер шарты, ә өстәмәл тел буларак испан, кытай, алман телләрен өйрәнәләр. Шулай да әлеге гимназиянең башка мәктәпләрдән иң зур аермасы, биредә бары тик кызлар гына укый. 1997 елда төзелгән гимназиядә 7 сыйныфтан алып 11 гә кадәр укыталар. Барлыгы 324 бала белем ала, аларның күбесе мәктәптә яши. Монда күп төрле милләт вәкилләре укый. Кызлар, әйдәгез кагыйдәләрне искә төшерик, кем беренче әйтә ала? Без, кеше сөйләгәндә аны тыңларга тиешбез. Һәр дүшәмбе саен кызларга психолог төрле темаларга тренинглар үткәрә. Шулай ук укучылар үз хис-кичерешләре, кәефләре турында сөйлиләр. Гимназия психологы Гүзәл Хәбибуллина әти-әниләр балаларны мондый мәктәпкә биргәндә күңелләрендә курку бар ди. Үсә төшкәч, малайлар белән аралашканда, кияүгә чыкканда, аерым уку авырлыклар тудырмас микән дип уйлыйлар ди. Девочки, для них нужен Кызлар һәм малайларның уку процессы өчен аерым шартлар тудырылырга тиеш, чөнки аларның темпераментлары төрле, алар төрлечә үсә. Гадәти мәктәптә мондый шартлар тудыру мөмкин түгел. Гимназиядә шулай ук спортка зур әһәмият бирелә, кызлар ярышларда күп санлы җиңүләргә ирешәләр. Мәктәп музеенда исә зыялы татар хатыннарына багышланган стендлар, аларның тарихлары турында мәгълүмат тупланган. Шуны әйтеп үтәргә кирәк, бу гимназияне күренекле татар хатыннары тәмамлаган. Алар арасында Сара Садыйкова, Фатыйха Аитова. Алтынчы сыйныф укучысы Мәриям Саяхова элек кызлар, малайлар бергә укый торган гади мәктәптә укыган. Укырга авыр булса да, монда күчкәненә ул бер дә үкенми. Монда укырга урак, чөнки монда бик күп телләр и монда бик яхшы укыталар. Илүзә Исмагыйлова да мондый укуның бары тик уңа якларын гына күрә. Без бөтен көчебезне укуга куябыз һәм дә бу укуны, бу мәктәпне бетергән Барлык балалар чит илләргә, тагын да кая булса, укырга керәләр һәм зур уңышларга ирешәләр. Ата-аналар күзлегеннән аерым укыту турында фикер тыңлау да безгә бик кызыклы булды. Ләйсән Минһаҗеваның ике кызы да бу гимназиядә укый. Обучая девочек здесь, это. Кызларны монда укытып, без аларны җәмгыятьтән, социумнан аерабыз дигән сүз түгел. Беренчедән, алар әтисе, абыйсы белән аралаша. Ирләр белән аралашу модельле бар. Балаларымның мәктәптән читтә дуслары күп, алар шактый социаль актив. Мәктәп башлыгында ир-ат директор тора. Бу кызлар гына укый торган мәктәп өчен мөһим, ди Таһир Гиззатуллин. Ир кешеләр монда э, ниндер җаваплы бик э, бик җаваплы урында эшли дип әйтер идем. Чөнки без әлбәттә һәрвакыт э,

Быел берничә этапта үткән конкурста Гөлнара Нәҗипова җиңү яулады. Ул Казанның 155 гимназиясендә татар телен һәм әдәбиятын укыта. Бәйгедә педагог жюрины ничек җәлеп иткән һәм аны балалар ни өчен шулкадәр ярата? Иң яхшы укытучы белән Гөлназ Мирхалилова танышты. Әни, нимә хәтләр?
Явым явамы? Әнисе белән үзләренчә сөйләшә Пермь өлкәсенең Барда районы Озын Ялан авылы диалектында.

Гел яңалыкка омтылуы, замана белән бергә атлавы ярдәм иткән. Шул сыйфатларын күреп алып, гимназия җитәкчелеге Гөлнара Нәҗипованы республика күләм конкурска этәрә. Ана телен хәзерге балаларның күңеленә сеңдерүдә дә мөгаллимгә нәкъ менә креативлык булыша.
Һәр укучыга үзенең игътибарын бирә һәм һәр укучыдан сорый, мәсәлән, һәм әгәр дә ул ялгыша икән, ул аны дөшләп җибәрә. Ел саен 2-3 ачык дәрес э, бирәбез. И ул бик тә кызык. Без э, уйныйбыз, э, уеннан минемчә яхшырак яңа темалар истә кала. Олимпиадага без әзерләнгән идек әдәбияттан. Мин йөри идем. Ну, барганым бар иде. Һәм ул вакытта мин ничектер әйткән идем, менә ничектер язып, анда бит бар инша әзеге. Мин әйтәм, шуны язып куеп, алар шул проверяющийларның фикере белән минем фикерем бер булса дип әйткән идем мин. Һәм ул миңа әйтте, ул дөрес түгел диде. Һәр кешенең үз бар фикере һәм Олимпиадларда да синең үзеңнең фикереңне тыңларга кызыграк, диде ул. Һәм минем шул башта калды, хәзер дә мин дәресләр күләнгәндә, мин аңлыйм, кешенең фикере белән минем фикерем бер булмасын. Без һәрберебез кеше һәм һәрберебезнең үзебез уйларыбыз, фикеребез, үзебезнең тормыш юлы һәм шул эзек ничектер минем менә йөрәгемдә калды. Сак белән сык бәете. Сигезенче сыйныф укучылары татар халык иҗатын өйрәнә. Борынгы әсәр, кабул итәргә дә авыр. Аеруча шәһәр мөхитендә үскән балалар өчен. Креатив укытучы мондый очракларда трис технологиясенә таяна. Менә бу трис технологиясе белән мәсәлән табышмаклар төзү аларга кызыклы. Ниндидер анда бит инде ачык мәсьәләләр чишү аларга ниндидер мәсьәлә куясың, алар аларны үзләре чишәләр, үзләре темага чыгалар. Менә аларга бу кызык. Һәм инде шуннан тын алар миңа ияләшәләр. Татар теле әдәбияты дәресенә ияләшәләр. Шуның белән кереп китәләр. Татар теле әдәбияты дәресен хәзер укытуның авырлыгы нәрсәдә? Ул да булса кызыксындыруда. Хәзер бит, мәсәлән, башка предметлар шикелле, менә сез имтихан бирәчәксез, менә сезгә аны өйрәнергә кирәк, менә сезгә шулай эшләргә кирәк, сезнең аңа баллар җыярга кирәк дип без аларны мәҗбүр итә алмыйбыз. Шуңа күрә безнең төп чара хәзер кызыксындыру, үзебезне яраттырып кына без үзебезнең предметны яраттыра алабыз. Үз эшендә балаларга кызыклы әйберләр табарга тырыша. Яңа технологияләр куллана, трис э, технологияләрне, э, блум технологияләр, э, ниндидер яңалык кертергә тырыша үз дәресләрендә. Һәрбер эшкә бик җаваплы итеп карый һәм тырыша бик тиз үтәргә. Шуңа күрә Андый укытучылар булганда без уйлыйбыз, безнең гимназиянең уңышлары тагын да күбрәк үсәр диеп. Дәресләр чиста татар телендә барса да, тәнәфестә туган телне онытып җибәрүчеләр бар. Телне саклап калуда әти-әниләр дә актив булсын иде, ди мөгаллим. Гаиләдән бик күп нәрсә тора. Чыннан да, әгәр дә, мәсәлән, әти-әнидә телгә карата, туган теленә карата хөрмәт бар икән, һәм инде ул аны Гаиләдә, мәсәлән, ул русча җавап биргән вакытта татарча әйтеп төзәтә икән, яки русча әйткән җөмләне ишетми икән, куш тырнакларда ишетми икән. Бу очракта инде балаларда да татар теленә, туган теленә карата хөрмәт үсәчәк. Һәм алар монда инде без кызыксындырганга гына түгел, инде чыннан да мин бит моны белергә тиеш дип аң белән килеп укырлар иде. Минем гаиләмдә папа, мама юк. Минем гаиләмдә бар әти, Хәм әни, хәм безнең өйдә, ну, рус теле ишетелми ул. Шуңа күрә мими бәхетле. Русча сөйләшкәндә дә мин кайбер вакытта төрле татарча әйберләр өстим. Э, анда җайлы гына әйберләр. Һәм алар аны кабатлый башлыйлар. Шуңа күрә минем җаным тыныч. Алда әле башланып кына килүче яңа уку елы, яңа алымнар һәм креативлыкны сынау, яңа үрләр әле алда.